Lairang an dawt ruangah maw Thawle nan le feikut in rak do tawn hna maw Lairam Media Group zarhkhat chung thawngpang thar a reltu PV Lalnunsiam thawngpang thar tlangpi Mizoram Sub-Junior Inter-District Football Championship a voi hleikhatnak Lawngtlai District Football Association nih a tlun. Lai Ottomas District Council sik caan ṭhutṭinak ngeih a si. Mizoram Member of Legislative Assembly thimpi ah vote tla zatuak a sang. Tu ah thawngpang thar fiangfai deuh in Lawngtlai East le Lawngtlai West constituency ah candidate hna cu district party pahnih hruaitu hna nih an tin an zumh veve. Cawh Cawn nili ni November ni kul le ni riat i LMZ lamkal nih Lai District Congress Party Zungpi le Lawngtlai District Mizoram National Front Zungpi Lawngtlai Bazaar a tolnak ah party hruaitu bia a hal hna i Lawngtlai East le Lawngtlai West constituency i candidate hna cu an tlin an zumh bia in an rak leh veve hna. rak phuan cang bantuk in November ni kul le ni nga ah khan Mizoram kum kuluk i mla bial sawmli ah vote hi thlak a rak si cang. Vote thlak a si hnu ah Lawngtlai khualipi chung zong ah Mizoram hmun dang bantuk ṭhiamṭhiam in polling booth kip ah zeitindah vote a tlak i kan party kan cak hnga maw ti bantuk lawnglawng khi party lei ṭuantu hna tuaktanmi cu a si ko. Asinain a fiannak taktak cu December ni kua ah khin a fiang te lai. Lawngtlai East Constituency ah hin candidate pathum, Pu Ace Zo Thang Lian, Indian National Congress, Pu Van Uk Mizoram Democratic Alliance le Pu F. Sang Dawn Mizo Nationalist Party hna nih an i cuh i Lawngtlai West Constituency hi candidate pathum ṭhiamṭhiam Pu Si Ngun Lian Cung, INC Pu Ram Hlun MDA le Pu MC Lal Ram Chan ZNP hna nih an i cuh fawn. Lai District Congress Legislature Party meeting ṭhut a si. Cawn nili ni November ni kul le ni riat chun suimilam hlei khat ah khan Pu Si Ngun Lian Cung CM Lai Ottomas District Council zungcam chamber ah Lai District Congress Legislature Party meeting hi ṭhut a si. Kum thong hnih le hleithum November ni kul le ni nga i Member of Legislature Assembly, Mizoram thimpi a ummi zohṭhannak an ngeih hleiah meeting ah hin November ni kul le ni kua i LADC session a rak ummi i thil ruah le tuaktan a herhmi hna an chim ṭi. Mizoram Sub-Junior Inter-District Football Championship a voi hleikhatnak Lawngtlai District Football Association nih an tlun. November ni kul ni riat chun suimilan hleikhat kum thong hnih le hleithum ah khan Center Ianglai Association Chertual Lawngtlai ah Sub-Junior Inter-District Mizoram Football Championship cu Pu C. Lalhumhim Executive Engineer Public Work Department Lawngtlai le Lawngtlai District Football Association Patran member a si liomi le hi caan i khualian a simi nih an on an onnak i bia an chimnak ah Pu C. Lalhumhim nih cun LDFA nih hin championship a rak tlun khawh hi lawmh ngaite a si, cun cette a cenhmi pawl nih hin lungthin taktak i ei hmuhnak tling a chuak kho ding in i zuam awk a si. Nulepa hna zong nih an fale cu cettecelhnak lei ah lam a dawntu si loin a forhfialtu le a bawmchantu rak si deuh hna u tiah a chim. Hi caan i Pu Ti

Lai District Court and Youth Department officer nih a telpi fawn hna. Mizoram Sub-Junior Inter-District, Pumpululh chuih thiamcem kawlnak ah hin Mizoram chung District pariat in Chin pakhat cio an i tel i December ni sarih ah khin eh a si te lai ti bia kan theih. Lai Autumnas District Council member pawl nih an member pi Pu JS Lalian Ngurpual in caan an hmang. November ni kul le ni kua zanlei suimilam pahnih le cheu ah khan Laitonmas District Council member a simi November ni kua i a liammi ni kuli a liammi Pu JH Lalian Ngur pual in Laitonmas District Council member pawl nih cun member pawl nih caan an hmang. Pu Ngur pual i caan hmannak hi Pu Si Ngun Lian Cung Chief Executive Member LADC nih a hruai i an member pi sunnak ah minute pakhat chung dai tein an dir. Cun thil pekpek caan pu Hmunhre Planning Board Vice Chairman LADC Pu V. Zir Sang Executive Member le PKR Chingpui Pu Si Ngun Lian Cung Do Mu nih an ngei.

An kan liamtak hi ka ui taktak. Amah hi pakawmh nuam, rianṭuanpi nuam le mihringtlai ngai a si tiah a chim. Hi caan ah hin Pu Ze Aih Lal Lian Ngur Dawng nu Pi Ti Lal Dim Thar zong nih lunglawmhnak bia a chim i MDC pawl hi zanriah rawl kho dumpinak a ngeihpi fawn hna.

LADC member a thimi Pu JS Lallian Ngung Sun nak caan hman a si. Hi caan ahhin LADC CM Pu Si Ngun Lian Cung, Chief Executive Member, Pu V Zir Sang member, Pu C Lalsawm Zual le Pu Lawm Sang, Lallawm Sang Apeto hna nih Pu Ngur Uinak bia an chim. An chim i cu hnu ah

i fishery department tang i ngaci cawknak man cu sim thum a si tiah Pu H. Van Lal Ṭhalian department nawlneitu nih a chim fawn ti bia theih a si. Pu F. Rohmun cu Lai Autonomous District Council chairman a sinak in an phuah. Mizoram Member of Legislative Assembly Thimpi November ni kul le ni nga i rak ummi kongkau ah UF Rohmun Chairman LADC cu Congress party in hlonh a simi kal thluahmah ah November ni kul le ni kua ah khan LADC i chairman a sinak in an phuah. Lairam Media Group lamkal nih bia a theih ning ah November ni kul le ni riat chun ah Congress Legislature party ṭhutṭinak nih UF Rohmun hi chairman a sinak in hlonhnak kongkau hi a rak ceih cang, ti a si. Hi an biaceih hi LADC season November kul kul le kua ah a taktak i tlunter timhnak, amah zumti lonak moson a um i sihmanhsehlaw chairman in ai phuahnak hi LADC Executive Secretary Pu Si Zoram Thang sin ah Pu Ro nih hin a rak khumh diam caah Deputy Chairman Pu Ti Za Kung seson hruaitu nih Governor sin ah Chairman in phuahnak ca hi kuat a si i ceih a herh lo tiah House hi a chimh ti kan theih. Hiti a si tikah Lairam mipi nih ahodah Chairman thar si te hnga tiah khua an ruah ngai hna ti kha theih a si fawn. Lairam Jesuh Khrihfa Baptist Khrihfabu El Bethel Local Church Biakinn on a si. November ni kul le ni kua ningani zing suimilam pahra le a cheu ah khan Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu El Bethel Local Church Biakinn Chanmari Tru Lawngtlai cu Reverend Aids lan hmangaih caan mareu bialtu pastor nih a on. Hi onnak kumh caan hi upa sihrang buang el Bethel Local Church Chairman nih a hruai i upa B. Lalrem Leng nih report chimnak a ngeih hlei ah Pathian biacah Reverend Dr. LH Lalpetlu nih a phuan fawn. El Bethel Local Church Biakinn hi kum nga reng lo sak a si i tangka sin kul leng hman a si fawn. Atu ah hin Khrihfabu upa pariat le rawngbawltu pariat ṭhiamṭhiam an um i member hi zali hrawng an um in kan theih. Hi biakinn onnak kum hi November ni kul le ni kua chun i ngeih a si hnu ah mipi rawl eiṭinak ngeih a si. Cun a zan ah biakinn onnak pehzulhnak kum ngeih ṭhan rih a si. Mizoram Member of Legislative Assembly thimpi ah vote tla zatuak a sang. November ni, November ni kul le ningani Mizoram MLA thimpi a rak ummi ah a tlangpi in district pariat ah vote tla zatuak in tuak tan tikah a tla ṭha ngai. Election Commission ngawn ngeitu hna nih cun an tuaktan peng i an website i an langhter ning ah Zattuak in sawmriat pakhat leng a tla. A kai ti a si. District pariat lak in Mamit District ah zakhat ah sawmsarih le pathum leng, Kolasib District ah za ah sawmriat leng, Aizawl District ah za ah sawmriat pakhat leng, Champhai District ah za ah sawmriat pakhat leng, Sechit District ah za ah sawmriat pali leng, Lunglei District ah za ah sawmriat pali leng, Ṭhiamṭhiam Lawngtlai District ah za ah sawmriat pakhat leng, Saiha District ah za ah sawmriat leng hna an tling. A dihlak in vote tla zatuak i December ni khua i vote rel dih hnu lawnglawng ah hngalh khawh a si te lai ti bia theih a si. Rak phuan cang bantukin Mizoram ah hin MLA constituency sawm li a um i atu dirhmun ah vote Hi thlak thlu a si cang i December ni kua hi mipi nih ngah a si cio ko. Thawngpang thar donghter lainak ah Thawngpang thar tlangpi, Mizoram Sub-Junior Inter-District Football Championship a voi hleikhatnak Lawngtlai District Football Association nih a tlun lai Autumnas District Council sik caan ṭhutṭinak ngeih a si. Mizoram Member of Legislative Assembly Thimpi vote tla zatuak a sa. Ka viakatu zarh chung chung thawngpang thar kan phuan khawhmi si.